tenge tichifamba munzira mesu umu tichifamba tichinzwa nemakuriro atakaita mudhara achitichengeta achitirera aigara achimuudza ifesu achiti zvaunoita izvi uri grade nditombomurambira chiti akana kana kani kana paya guri riya ndida kutora passport akatsika tsika iye but ndiye anga ari kuno ndi ndakasvika kuzo basi wana na tete asi iye ari azvina kupera mm. ndakuya ndine dambudziko riri in hand mm. ndikushupika ndibatsirowo nemwana ndakasvika akagara mukomana bata tablet rake shuwa kugara mumba make makanaka kwete muromo musazoti ndezvedu ndikushandisa zvinhu zvalandrod vakati ndogona kushandisa ah, sisi hatisina chunhu changosvikawo bata ah, jabii ndakamutadza akati anzi otozoti wozodzoka tozotaura ah, ah. nawe mari namadhamu otozoti vakadzi vanotinira mari iye ari mukoma wako handiti anofanira kungoti kana ainayo ndinayo kana asina handina pane kuchema chema nenyaya yekuti madhamu ndakazodzokera zvikanzi ayapaa ndatokukandira akatadza pamukuru eh. asi akatotaura akati dambudziko ndiri kuti vangokama munonetsa handinonoti mm. zvinotaurwa zvine vakuru kuti ah. ukarira imbwa neuchine mukaka mangwana inofuma yokuruma iwe vana vake kumusha uko uko zhinji ndiye dziri kuti vari kumusha uko imimiwo ndozvamunobatiro munovaitei kumusha uko vana vake kumusha because pandakaenda paye ndikatenga hembe magrosari ndichitenga kunovapa uko vasina kana chinhu christmas day vakaita kutambira pamba pangu asi haa vakauya ndinovataurira zvechokwadi inini handimbonyare ndinovaudza munhu anoda kuudzwa kuitira mangwani ah, mai mwana asi kuno kwatauye kwamauya ku musango mai mwana hmm. tiri kuzamawo tiri kuedza asi zvinotaurwa nevanhu zvinowandisa vamwe vanotaura kuti mashoko mamwe ndeyekusefa Hey, madhoo akuvhurika kuchimwa mwana kuchimwa muchaura mazino aiwa ambasada anowanika anongodyooma yogati avo zimbabwe kuvaye mazire here nekuoma kwakaita muzimbabwe kwaakaoma akaoma vanotombodyowo zvekuri kovashuku usikonongosauka suka kwatakaita kuti zvichazvinoaa

ndopowa naye mwari ndonogara kuno kukuti here ndodzoka nozimbabwe uri kupisa iko haa ah, ndatofunga zvakawanda pamba kaipa ipamba katoipa handafunga zvakawanda ah, chakatokosha ndichoti rokasvika shamaiwa handingotenda mwari kuti zvakafamba zvakanaka shuwa hapana kwaita tarika aitaaatambura ah, akatambura eh.

ndikone zveso handikone kurangana ndotobata tobva tonoveza veza zveso mawadrop andi anjoveza wako unoziva kuti mari yacho ndakaiwana kupe kutenga staff ndakapuwa tukrandi nablazi yako blazi blazi iwe kona hanzi musowa wakasvika iwa uchitaura kuti hanzi blazi ndomuro uga uchidipa nematira ndatadzwa ndomena ndakasvika nditonzonzi anzwa bva ipapo ndakapuwa two grandi ndichiikura unosamfesa akaoma moyo here shamwari ayewa kani

Ana mama wakadai vakadai kudai. Zvese yose zati unozvifambisa usiku kunera mangwana izi. Ah, ndo chaish chaish.
Kwa hiyo mfano ngana?
Ah, abuda uyo mimi kwa kuti ndikusvikawo manje manje kwa ndikudzokawo. Ah, kutanga manya manya mkandi akasvika. Akutoboyekana kudara.

asi aiwa tingotenda mwari vanhu vese vapenyu zvavo kana gore rino aiwa chibage chakaiaiwa shuga chete ndoyekungodiwa nemuriwo nemafuta nemafuta nemafuta gogo anongochema shuga mafuta nemuriwo machembera anozonyara nyara okutaura kabati mukana matona kwatowiwa nana minezi haa mune manyatsodzwa zvese

Kushanda zveshuwa wakanaka yawa kudzidzisa. Zvinoto zvipa relief shamwari because wakabva pa ground unyaso ndi. Anda kuya ndaka loader zvanga veki. Aizi ndi gasi yakavigwa kapa switch pewe pepiro. Aizi. But haa ndishe zvangu 1 2 year drink. Yawa mukadza zve. Mm, saka parika ndikoti manye pa shop apa ndomotenga kuva rako. Aiwa mune magona shuwa. Ndini ndotengochi.
Wandera kuti mumirira mfana wangu. Aiwa mune magona.
Aizi. Kuti atatore